Дыккаг сӕр Цалдӕр боны фӕстӕ Йесо ногӕй ӕрцыди Капернауммӕ, ӕмӕ хӕдзары кӕй ис, уый айхъуыст адӕмыл. Уый бӕрц адӕм ӕрымбырд, ӕмӕ суанг дуӕртты цур дӕр бынат нал уыд. Ӕмӕ сӕ Йесо ахуыр кодта. Ӕрцыдысты йӕм уӕнгмардимӕ, хастой йӕ цыппарӕй. Адӕм уыйас бирӕ уыдысты, ӕмӕ йӕм рынчыны бахӕссын сӕ бон нӕ уыд. Уӕд байгом кодтой, Йесо кӕм уыди, уыцы хӕдзары сӕр, ныххуынкъ кодтой сӕр ӕмӕ дзы хуыссӕныл уӕнгмарды ӕруагътой. Йесо сын федта сӕ уырнындзинад ӕмӕ уӕнгмардӕн загъта: Мӕ хъӕбул, хатыр дын сты дӕ тӕригъӕдтӕ. Уым бадтысты динамонджытӕ цалдӕрӕй ӕмӕ хинымӕр дзырдтой. Уый цытӕ дзуры? Хуыцауы куы фауы. Иунӕг Хуыцау йеддӕмӕ тӕригъӕдты хатыр кӕнын кӕй бон у.
Йесо сын уайтӕккӕ базыдта сӕ хъуыдытӕ ӕмӕ загъта. Цӕмӕн афтӕ хъуыды кӕнут? Снцондӕр у зӕгъын уӕнг мардӕн. Хатыр дын сты дӕ тӕригъӕдтӕ ӕви рабадт сис дӕ хуыссӕн ӕмӕ райдай цӕуын? Фӕлӕ сымах хъуамӕ зонат, адӕймаджы фыртӕн кӕй ис зӕххыл тӕригъӕдтӕ хатыр кӕныны бар. Ӕмӕ загъта уӕнгмардӕн:
Дӕумӕ дзурын, рабадт сис дӕ хуыссӕн ӕмӕ цу дӕ хӕдзармӕ. Уӕнгмард рабадт, уайтӕккӕ систа йӕ хуыссӕн ӕмӕ йӕ се ппӕт дӕр федтой рацӕугӕ. Адӕм иууылдӕр дисы бафтыдысты, кад кодтой Хуыцауӕн ӕмӕ дзырдтой: «Ахӕмӕй никуыма ницы федтам!»
Йесо та ногӕй рацыди денджызы былмӕ. Уырдӕм ӕм ӕрцыди бирӕ адӕм, ӕмӕ сӕ ахуыр кодта. Куы фӕцӕйцыди, уӕд хъалонисӕн бынаты бадгӕ федта Алфейы фырт Левийы ӕмӕ йын загъта: «Рацу мӕ фӕдыл!» Уый сыстад ӕмӕ ацыд йӕ фӕдыл. Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ Левийы хӕдзары фынгыл куы бадти, уӕд семӕ уыдысты бирӕ хъалонисджытӕ ӕмӕ тӕригъӕдджынтӕ. Йесойы фӕдыл бирӕ ахӕм адӕм цыди. Динамонджытӕ ӕмӕ йӕ фарисейтӕ фынгыл хъалонисджытӕ ӕмӕ тӕригъӕдджынтимӕ бадгӕ куы федтой, уӕд ын йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн дзырдтой: «Уый хъалонисджытӕ ӕмӕ тӕригъӕдджынтимӕ куыд хӕры?» Йесо уый куы фехъуыста, уӕд сын загъта: «Дохтыр ӕнӕнизты нӕ, фӕлӕ рынчынты хъӕуы. Ӕз ӕрцыдтӕн рӕстыты нӕ, фӕлӕ тӕригъӕдджынты рхонынмӕ».
Иоанны ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ фарисейтӕ ком дардтой. Уӕд чидӕртӕ ӕрцыдысты Йесомӕ ӕмӕ йын загътой: Иоанны ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ фарисейты ахуыргӕнинӕгтӕ ком куы дарынц, уӕд дӕ ахуыргӕнинӕгтӕ та цӕуылнӕ дарынц ком? Йесо сын загъта:
Чындзхӕсджытимӕ сиахсаг цалынмӕ вӕййы, уӕдмӕ ком фӕдарынц, мыййаг? Сиахсаг цалынмӕ семӕ вӕййы, уӕдмӕ ком нӕ фӕдарынц. Фӕлӕ ралӕудзӕни, сиахсаджы сын куы байсой уыцы афон, ӕмӕ уӕд дардзысты ком. Ногхъуы ма цӕй зӕронд дарӕсыл ничи вӕры ӕмпъузӕн, науӕд ӕмпъузӕн ратондзӕн дарӕсӕй. Ног ратондзӕн зӕрондӕй ӕмӕ скъуыд фестырдӕр уыдзӕн. Ногды хсӕн дӕр зӕронд лалымты ничи ныккӕны. Науӕд ногды хсӕн ӕрӕмуддзӕни зӕронд лалымтӕ ӕмӕ сӕн дӕр акӕлдзӕни, лалымтӕ дӕр фесӕфдзысты. Ногды хсӕн ног лалымты ныккӕнын хъӕуы.
Йесо сабаты фӕцӕйцыд ӕфсирджын хуымты. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ фӕндагыл райдыдтой ӕфсиртӕ тонын, ӕмӕ йын фарисейтӕ загътой: «Кӕс-ма,
Сабаты цы нӕ фӕтчы, уый цӕмӕн кӕнынц? Йесо сын дзуапп радта.
Давид йе мбӕлттимӕ куы сыстонг ӕмӕ сӕм хойраг куы нӕ уыд, уӕд цы бакодта, уый тыххӕй нӕ кастыстут ӕви? Авиафар алчер куы уыд, уыцы рӕстӕг Давид бацыди Хуыцауы хӕдзармӕ ӕмӕ бахордта ӕрмӕст сауджынтӕн хӕрын кӕй ӕмбӕлд, уыцы нывонд дзултӕ, ӕмӕ ма дзы йе мбӕлттӕн дӕр радта. Йесо ма сын загъта, «Сабат адӕймагӕн у. Адӕймаджы сабатӕн не сфӕлдыстӕуыд, уымӕ гӕсгӕ Адӕймаджы Фырт сабатӕн дӕр хицау у».